Үтүө күннэн күндү үөрэнээччилэр! Бүгүн биһиги тиэмэбит элбэх уонна биир суолталаах тылбар. Маҥнай биһиги сүүс түөрт эрчиллиини көрүөхпүт. Манна эһиэхэ сорудах бэриллибит. Тыл лиэксикэлии суолтатын быһаар. Толкуйдуохха. Биир эрэ быһаарыы тыл суолтатын куруук толору биэрэр дуо диэн. Түөрт тыл бэриллибит, маҥнайгы тылбыт «кыраһа» диэн. Бу «кыраһа» диэн тылы көрөргүт курдук биһиги саха тылын быһаарыылаах улахан тылдьытыттан көрдүбүт, онно суруллубут «кыраһа» аат саҥа түспүт, чараас, сыы хаар. Эбэтэр кини хос суолталаах эбит, сири, сири эрэ сабар, туртатар маҥнайгы чараас хаар диэн. Ону холобурдар бэриллибиттэр. Холобура, саҥа түспүт «Чараас сыахаар» диэҥҥэ аҕыйах хонукка көмнөҕү сууйдаммыт ойуурунан, саҥа кыраһа хаарынан хаамар ама туохха тэҥнээх буолуой? Эбэтэр бөлүүн түспүт саҥа кыраһаҕа сабыллан, эбэ үп-үрүҥ, муус маҥан буолан, ол илиҥҥи булгунньаҕы сыттанан нуктуу сытарга дылы. Сөп көрөрбүт курдук биһиги тылбыт биир суолталаах, маны таһынан кини тыл ситимин быһыытынан, сомоҕо тыл быһыытынан үс холобур бэриллибит. Холобура «кыраһа» диэн тылы биһиги көмүк кыраһа диэн суолтатыгар туттара эбиппит, ол аата хойуутук, өлгөмнүк түһэр хаарга, эбэтэр түүмэх кыраһа диэн бу кыыдамнаан түһэр хаар аата. Уонна үсүһүнэн «Үүт кыраһа» диэн, ол аата кыра кыырпахтаах хойуу тунаархай хаар диэн суолтаҕа Иккис тылбыт «күн» диэн. Дьэ, көрөргүт курдук, бу уон үс сирэй тухары наар биир тыл ырыппыттар биһиэхэ. Инньэ гынан биһиги күн диэн тылбыт аат суолтатыгар манна эһиэхэ бастакы уонна иккис суолтатын сорҕото бэриллэ сылдьар. Кини дьэ өйдөөн көрүҥ эрэ уон икки араас суолталаах. Кини аат суолтатыгар туттуллуута. Онтон даҕааһын суолтатыгар эмиэ кини туттуллар эбит. Биллэн турар, ону кытта холбуу элбэх тыл ситимэ баар, ону күн маҥнайгы суолтата иккис суолтата диэни өйдөөн болҕойон көрүҥ, холобура, маҥнайгы суолтата киниэнэ сырдыгы, итиини биэрэн сиргэ олох үөскүүрүгэр төрүт буолар, мэлдьи уот кутаанан умайар төгүрүк быһыылаах халлаан эттигэ диэн Халлаан эттигэ диэн, сөп, манна холобурдар бэриллибиттэр Сааскы күн кыстык хаары саҥата суох сууһарар. Бу народнай поэт Семен Данилов хоһоонтон ылыллыбыт уонна Михаил Доҕордуров диэн суруйааччы айымньытыттан «Чэмэлийэр күн, күн орто буолтун туоһулуурун дуу, сырдык чаҕылын таас түннүк нөҥүө муостаҕа сандаарыччы тыкпытын өйдөөтө: «Бу биһиэхэ улаатар күн диэн буолар эбит, элбэх суолталаах тыл» диэн Үһүс тылбыт «хойут» диэн. «Хойут» бу сыһыат. Көрөргүт курдук, бу сыһыат икки хос суолтаҕа туттуллар эбит. Маҥнайгы көннөрү сыһыат суолтатыгар кини Икки көрүҥнээх бастакыта ханнык эмэ кэм, ол аата сарсыарда дуу, киэһэ дуу, түүн дуу, бүтэһигэр эбэтэр туох эмэ буолар кэмин тиһэҕэр диэн. Холобура, Жирков урут хаһан да бачча хойут оскуолаҕа киирэ сылдьыбат этэ. Эбэтэр Никита хоһугар киэһэ хойут уолаттар утуйбуттарын кэннэ кэлэрэ. Өссө баар, түүн хойут утуйааччы сарсыарда эрдэ турааччы эн буолаҕын. Уонна Сергей Васильев холобура, үлэһиттэр хойуттарга астылар Иккис суолтатыгар хойут диэн тыл туттуллар эбит, кэлин кэнники тохтуу түһэн баран диэн суолтаҕа, холобур, эдэр эрдэххэ өлөр кырдьар туһунан санаммат эбээт, үксүгэр «Чэ бэйи, хойут диэн иһиэҕиҥ, бу биһиэхэ үтүөнү оҥорбуккун, хойут биһиги үтүөкэн үтүөнэн боруостуохпут доҕоор» Хойут олох кэҥээн, бар дьон сайдан, билии-күлүү үксээн истэҕин аайы биллибэтинэн көстүбэтинэн саха тыла байыа, элбиэ Сөп, манна итини таһынан аллараа өттүгэр эһиэхэ хойут эбэтэр хожндох диэн монгуол тылыгар ханыылаах тылларга онно дьүөрэлии, онтон эмиэ булуохха сөп диэн холобун биэрбиттэр Хойут диэн тыл иккис холобуругар кини «дьөһүөл» диэн көмө саҥа чааһын быһыытынан уонна сыһыат икки ардынан туттуллар эбит, холобура, бириэмэ сыһыанын бэлиэтээн, хайааһын кимтээн, туохтан эмэ кэнники оҥоһулларын бэлиэтиир. Ол таһаарыы түһүгү кытта туттуллуутугар көстөр. Холобура, кини миигиттэн хойут оскуолаҕа киирбитэ. Эбэтэр Атырдьах ыйын иккис декадатыттан хойут, күн-дьыл биллэ күһүҥҥүтүйэн барар. Көрөрбүт курдук, суолталарынан бу тыллар араастаахтар. Онон бу тыллары биһиги элбэх суолталаах тылларга киллэриэхпитин сөп. Тоҕо диэтэххэ, хойут диэн тыл икки уонна өссө биир хос суолталаах. Иккитин элбэх буолара, ол аата биһиги тылы элбэх суолталаах тылларга киллэрэр эбиппит. Салгыы хоһоон диэн тылы көрөбүт. Хоһоон диэн тыл үксүгэр аат суолтатыгар туттуллар эбит, манна икки араастаах, маҥнайгыта «туох эмэ ис номоҕо», «тугу», «туох санааны этэрэ». Холобура, тылын хоһооно иһиллибэт. бэрт элбэҕи кэпсээн суккуйда да, хоһоонун өйдөөбөтүм Ханнык даҕаны иһиттэххэ туох да хоһооно суох курдук чабырҕах, хайаан да кистэлэҥ, табылыннаҕына бэрт куодаһыннаах ис хоһоонноох буолар Итиэннэ иккис суолтата устуруокаларын ахсын тыллар сүһүөхтэрэ дьүөрэлэһэн иһиллэр, суруллар дьоҕус уус-уран айымньы Дьэ өйдөөн көрүҥ эрэ, биһиэхэ туох эмэ ис номоҕо, туох санааны этэрэ диэн маҥнайгы суолтата буолар эбит, онтон хоһоон диэн бу литература жанрын быһыытынан, айымньы быһыытынан кини иккис суолта буолар эбит. Сөп уонна манна биһиэхэ сомоҕо тыллар тыл ситимнэрэ бэриллэһин дьаллар. Холобура, сомоҕо домох, хоһооҥҥо холбоммут, ырыаҕа ылламмыт диэн. Ол аата киэҥник биллэр, аатырбыт, сураҕырбыт диэн суолтаҕа туттуллар Көрбүппүт курдук, төрүт эрэ суолтатынан туттуллар биир суолталаах дэнэр, холобур, чороон, түптэ, ыаҕайа, алаас, өрүс, онтон да атын тыллар Онтон тыл үксүгэр хас да суолталанар, оннук туттуллар тылы элбэх суолталаах тыл дэнэр. Тыл элбэх суолталаныыта маҥнайгы төрүт суолтатыгар олоҕуран онно майгыннатан үөскүүр. Холобур, атах диэн тыл. Атах диэн аат тыл. кини маҥнайгы суолтата тыынар тыыннаах хаамар лабаата. Холобура, атаҕым быччыҥын эрчийэбин, эбэтэр атас туһугар атах тостор диэн үс хоһооно. Иккиһинэн буолар эбит, дьиэ тэрилэ, тутуу уонна да атын сиргэ тирэнэр өттө чааһа диэн. Холобура, остуол атаҕа, ыскаап атаҕа, Дьиэ атаҕы кытта диэхпитин сөп тоҕо диэтэххэ, Дьокуускай дьиэлэрэ үксүгэр сыбаай үрдүгэр тураллар үһүс суолтатынан буолар эбит уу хонууга эбэтэр хонуу тыаҕа синньээн тахсар уһун уһуга холобура күөл атаҕа сыһыы атаҕа Уонна төрдүс суолтатыгар кини көспүт суолтатыгар туттуллар туох эмэ куһаҕан хаалар өттө. Холобура, бурдук атаҕа диэн. Бурдук үөһэ өттүн быһан ыланнар туһаҕа таһаараллар, онтон аллараа өттүн бу куруук хааллараллар, соломо диэн ааттыыллар. Ону биһиги бурдук атаҕа диэн тылга туттар эбиппит. Дьэ, биһиги бу тылларбытын элбэх дуу, биир дуу суолталаах буоларын хайдах билиэхпитин сөбүй? Биллэн турар, саҥа истэр тылбытын биһиги хайаан даҕаны тылдьыттарга көрүөхпүтүн сөп. Ол курдук биһиэхэ тылдьыттар бу маннык кинигэ быһыытынан уонна электроннай таһаарыы быһыытынан эмиэ бааллар. Бу тылдьыттарга ааспыт дьарыкка кэпсэппиппит курдук ыстатыйалар бааллар. Бу ыстатыйаларга сурулла сылдьар бу тыл Биир суолталаах дуу, икки суолталаах дуу, ол аата элбэх суолталаах дуу диэн аа, манна ол кинилэр суолталара сыыпаранан бэриллэр. Сүүс алта эрчиллиини көрүөҕүҥ, элбэх суолталаах тыл холобурун ким уһуннук салгыыр эбитий диэн. Дьэ манна төһө баҕарар Таһаарыахха сөп, ону биһиги хорҕотун бу бастакы тылы бас диэн тылы оҥоруохпут. Холобура, бас диэҥҥэ эһиэхэ биэрбиттэр сылгы баһа, орон баһа, ол аата саҕаланар өттө, ойуур баһа, холобура, киэҥ тыата отон маһа суох талаҕа суох сиринэн киирдэххэ ойуур саҕаланар сирин ойуур баһа диэн ааттыыллар. Уулусса баһа, Холобура, Ленин уулуссата ити туохтан саҕаланар дии? КГФ-тан уонна педагогическай институт инниттэн саҕаланар. Ол кини уулусса баһа буолар. Өрүс баһа. Өрүс ол аата саҕаланар сирэ. Кинигэ баһа, холобура, сорох кинигэ хас даҕаны бастаах буолар, ону сороҕор түһүмэхтэн эмиэ ааттыыллар, кинигэ түһүмэҕэ диэн. Онтон нууччалыы кинигэ главата диэн ааттыыллар. Бу курдук төһө баҕарар бас диэн тылы биһиги арыйан бара туруохпутун сөп. Холобура, бас диэн тылтан тахсыбытын сөп, баһылык диэн тыл баар. баһылык диэн турактарга кинилэр президеннэрин президент диэн ааттаабаттар башкан диэн ааттыыллар ол эмиэ бас диэн тылтан таххыбыт итинник төһө баҕарар бу бэриллибит тыллары бары туруоххутун сөп интеллигентгиир оҕолор бу хаалбыт тыллары оҥороҥҥут эбии сыана ылыаххытын сөп сүүс алталааҕар дьиллиим Элбэх суолталаах тыл лиэксикэлии суолтатын бастакы, иккис, үһүс диэн нүөмэрдээн быһаарыллар. Тыл маҥнайгы төрүт суолтата урут этиллэр. Холобур, ырыыс ыраас таҥас эбэтэр ыраас санаа. Эминньэх диэн кураанах эмсэх, эбэтэр сибэкки тэллэгэрэ эбэтэр киһи кулгааҕын аллара өттө. Манна эппиппит курдук, тыл маҥнайгы суруллар суолтата кини төрүт суолтата диэн ааттанар. Ону эмиэ биллэн турар биһиги бу күн диэн тылбытыгар көрүөхпүтүн сөп. биһиги эппиппит күн диэн маҥнайгы суолтата бу халлааҥҥа умайар эттик диэн. Онтон иккис суолтатынан биһи этиэхпитин сөп күн диэн бу биһиги төгүрүк сууккабыт сырдык кэмэ күн диэн ааттанна. Так, салгыы этиэхпитин сөп, бу биир күн, икки күн диэн биһиги хонукпутун ааҕарбытын, биир хонукка тэҥнээҕэ эмиэ күн диэн ааттыыбыт. Ити курдук бу күн диэн тылбын биһиэнэ эппиппит курдук уон икки араас суолталаах. Сөп, дьиэҕэ үлэбит сүүс аҕыстаах эрчиллии. Манна эһиэхэ бу аҕыс тыл бэриллибит. Бу тыллары наардыахха наада. Биир эбэтэр элбэх суолталаах тыллары тус-туспа. Бу тыллары хайдах көрүөххин да көрүөхпүтүн сөбүй? Биллэн турар, биһи көрүөхпүтүн сөп. Тылдьыттарга тылдьыты хайдах булары билиэххитин баҕарар буоллаххытына бу дьиҥнээҕи дьарыктары көрөөрүҥ. Онно, биллэн турар, биһиги ыйытыахпытын сөп, биһиги дьоммутуттан сүүс аҕыстаах эрчиллиини таблицата курдук оҥоруохха сөп уонна испииһэк курдук эмиэ оҥоруохха сөп. Бэйэҕит хайдах эһиэхэ табыгастааҕынан бука барыгытыгар ситиһиини, кэлэр дьарыкка көрсүөххэ диэри.